Раштав уйӑхӗн вун виҫҫӗмӗшӗнче Сӗнтӗрвӑрри районӗнчи Сӗнтӗрпуҫ шкулӗнче Альбина юрату сӑвӑҫӑ пултарулӑхне халалланӑ поэзи кунӗ иртрӗ. Сӗнтӗрпуҫ патне тӳрех сив тултар тумӗсене сӑнӑм ӳкрӗ шыв ҫине. Уявра Альбина Васильевнӑпа пӗрле Сӗнтӗрвӑрри районӗн ентешлӗхӗн ертӳҫи, район Пухӑвӗн депутачӗ тата чӑваш эстрада юрӑҫи Андрей Кузнецов, Надежда Заводскова юрӑҫ тата композитор пулчӗҫ. Хаклӑ хӑнасене Сӗнтӗрпуҫ шкулӗнче вӗренекенсемпе учительсем ҫӑкӑр-тӑварпа кӗтсе илчӗҫ. Унччен ҫакӑнта ҫакӑн пек илемлӗ
шкул керменӗнче тӗл пулма, чӑнах та, вӑт кашни килмесрен

Ҫакӑн пек пысӑк паллӑ поэтесспа юнашар тӑнишӗн, унӑн сӑввисемпе пайтун юрӑ шӑрантарнишӗн эпӗ чӑнах та мухтанатӑп, эпӗ савӑнатӑп. Альбина Васильевна юрату Патӑрьел районӗнчи Нӑрваш Шӑхаль ялӗнчи нумай ачаллӑ пултаруллӑ ҫемьере ҫуралса ӳснӗ. Ашшӗ ялти шкул учителӗ тата аппӑшӗ Раиса Сарпи сӑвӑҫ хавхалантарса пынипе вӑл та сӑвӑсем ҫырма пуҫланӑ. Чи малтан вӑл районта тухакан Авангард, унтан республика шайӗнче тухакан Коммунизм ялавӗ хаҫатсенче, Самант-журналта хӑйӗн пӗчӗк хайлавӗсене пичетлеме тытӑннӑ. Чӑваш чӗлхипе литературине ӑша хывнине пулах Альбина юрату Чӑваш патшалӑх университетӗн чӑваш филологи уйрӑмне вӗренме кӗнӗ. Ҫакӑн ҫинчен поэт хӑй каласа пани ачасемшӗн питӗ кӑсӑклӑ пулчӗ. Ун чухне Мускава Ленинграда, Свердловскине халь вӑл ячӗсем улшӑннӑ ӗнтӗ хӑш-пӗрисем. Чӑваш Енрен аслӑ пӗлӳ илме журналистика факультетне вӗренме яратчӗҫ. Эпӗ те Мускава МГУ, эпӗ те Мускав патшалӑх университетне, журналистика факультетне аслӑ пӗлӳ илме, вӗренме куҫрӑм. Шӑпталӑп, журналист пулас тесе ун чухне питӗ нумай тӑрӑшрӑм. Ҫав ачасен чунӗнчи илемпе хитреленсе ҫитеҫҫӗ теприн патне. Ҫавӑнпа та эппан ачасене ҫакӑн пек сывӑ вуланӑшӑн, вӗсене мана хисепленӗшӗн, вӗсене мана ҫавӑн пек пан Савӑнтарнӑшӑн, чун-чӗререн тав сӑмахӗ каласшӑн. Ҫак ачасенче эпӗ чӑвашлӑх пуласлӑхне куратӑп. Вӗсем, ман шутпа, ӳссе ҫитсен пурте чӑваш чунлӑ пулса, чӑваш чӗлхине хисеплесе, чӑваш сӑмахлӑхне ӑша хывса малалла утса кайӗҫ. Хуть те хӑҫан та, хуть те ӑҫта та вӗсем чӑваш ҫӗршывӗнче, Мускаврай, Санкт-Петербурграй тата Ҫӗпӗрти тӗнче шайне тухсассӑн, ытти ҫӗршывсене кайсассӑн та яланах чӑваш пулса пурӑнасса эпӗ пӗрре иккӗленместӗп. Сӑвва илемлӗ вулакансен конкурсӗнче пурӑ ҫырмулта ача хутшӑнчӗ. Кӗҫӗннисенчен пуҫласа аслӑ классем таранах ӑмӑртура хӑйсен пултарулӑхне кӑтартма пултарчӗҫ. Ҫак конкурса хутшӑнасшӑн чеченчесен ӑвӑсӗсем юрататӑп. Чеченсен вӗсем

Шухӑш пур. Ҫӗнтерӳҫӗсене хавхалантармалӑх хисеп хучӗсемпе тата парнесемпе чысларӗҫ. Сӗнтӗрпуҫ шкул директорӗ Елизавета Матюшова хӑнасене вӑхӑт тупса уява килнӗшӗн чунтан тав турӗ. Малашне те ҫакнашкал тӗлпулусем усса кӑна пулассине каларӗ. Кристина Адюкова, Кристина Емельянова, Екатерина Янгалакова, Жизнь столицы.